Ing'o ogoto? Igo nagotebia ng'a ang'o ogoto, nkwane ayane, ngotige gokonya gotakuna, ing'o ogoto aye nkwane omong'ina petero nire getena, nkwane ayane, nkwane ayane, nkwane ayane, ngotige gogotakuna. Bono minto mwanya getinge ase emebura era, rero abanto nkare koromia emebura era, nabaibori. abaibori, abana baria bamwabo monto, abana bamwabo monto na abaibori ba monto. Bono igo nanyorire amang'ana are amakong'u sana, naende igo nkoyakwana, eng'ana nera embe, embe embe embe embe embe embe, chimaeti gose nendamwamu. timaeti gose ne gose nobochinga, timaeti buna ande anyiroke, goika anyekwane, naende mong'e amato. Eng'ani eye na enkong'u sana koyekwana lakini igo nkoyekwana, lakini tindi gwatora ase yakorwa, na tindi gwatora oyo oyekorete. Inche omong'ina Petero nire getena, toiboire abana, Ntobwate abana baminto, ntobwate abana baito toiborete basokire nyasaye aseseniri, abande bakare australia, abande na america bakare, abande ni- ni- ni england bakare, abande igo bare nairobi, abande kisumu bare. Omwana bono onyora ng'a Gocha kogenda ka, ache akore nonye eproject ende, ache akore nonye ne investment ende ororo, na egasi enkong'u. Yamanya goikera ng'aki, yaya, omoibori kare aria, ntata onyiborete, mama onyiborete, ebesa eye nakorire emeremo emekong'u, tiga motomere. Namotebi tata, mama, momura ominto. Rigia omonto achore epurani y'enyomba eng'ana iga, ontebie ebinto atagete, omorigeria omonto otoka, omotebia. chibesa atagete ching'ana iga. Oria omwana oria ase agakare, kamanyete ng'a oyo na omoibori, oyo omomura ominto, oyo omama ominto, oyo ontata ominto, oyo oyo omosubati ominto, otrust. Omotrust oteba ng'a oyo nere bono agokora ebinto biane aria mbiri gosareka. Bono bono omwana oyo kare amerika aria. eprocess yaansa, oria omotebia ecounty chibesa echire ogoakana gochia ecounty nchire ogokora iga, eplani ebe approved ye chibesa nchire iga chire iga chire iga. Amang'ana ayio abarende, oria otoma chibesa ngonya gotoma are chibesa. Bono gachia ase gocha koba ase akong'u mwakoreire abana baito bare isiko bor- bobe, mwamanya ko. Omoibori boronge boronge omwana agotomerete chigari, kwamotebia ng'a emechanga, emechanga ne chigari isano, chisimiti na emerongo etano etato, gento gete ng'ini keng'ana iga, bono omwana oria ate kaiyo ogotomera chigari isano, emechanga ye chigari isano, ogotomera chibesa chie chisimiti emerongo etano etato. Omanya koimoka kwamotebia omoeekogoto chigari ikomi na ibere, ogotomera chibesa, baminto omwana na oyoo, omwana na oyo omino, naende omwana oyo iga iga abwate matumaini ng'a oyo ntata, oyo omama, oyo momura ominto, oyo omosubati ominto, nere ogonkorera ebinto ebi. Basi, kwamanya koimoka ooyia ase okare kogora amagena gose nyabioto, gose ensironga ase okare kogora amatobori, hee chigari chiria gwatebete isano gwachi kwagora inye, eyemo kwagacha, emechanga eria gwatebete chigari inane gwachi kwagora sita, chibesa chie chigari ibere kwagacha, chisimiti chiria gwatebete ntamanini gwachikwagora sixty chibesa chinde kwagacha. Egasi yagenderera yagenderera yagenderera gwaaka chibicha kwamotomera omwana one maase egasi yaikire, ebinto biria nkwagora, eeh nagora mwana, kumbe igo ogorete chigari Igo ogachete chigari ibere, chisimiti emerongo ebere kwarire, enyomba yasuka yasuka yasuka yasuka. Naende kwamanya komotebia, bono chisimiti chiria kwagorete mwana chiarire, naende menta chisimiti, naende menta naende menta emechanga, na ebinto biria kwamoete esabu ebundi yagotebeti, igo biare gokora enyomba eria, enyomba ya omwana oria. Bono baminto, inki mogokorera abana baino? Abana baino bagaka rituko, abana baino batari konyora ribaga, omwana otagete goekara kare nka igaa, iga agogotomera chibesa echio, naende ogoteba inaki, naye bono gokonya gokora emeremo eyio, akakusuna. kwamosuna omochanga, kwamosun- kwamosuna esi- esimiti, kwamo- kwamosuna eseme ekwerende ekogoto, kwamosuna na chiria agokoa chiki mogokora iga. Kwamanya kobeka bono binto binde okobeka igaa, igo okobeka ebinto bia ogokumia, ebinde bia oborimo, chifundi igo chire iga iga, chifundi igo chire iga iga chifundi, chifundi tobegete igaa nane. abaereri ikumu na sita, abwo ase obegete chigundi inye na abaereri nane. Chibese mwamanya koria abana baino, omwana oino, omwana oino ogakare, ekero omwana oyio agocha koria araise ng'a egasi eye bono ng'aki ekogenda ng'ora iga, egasi eye bono ng'aki etanya koera. ochakorimoka oyoye, ochakorimoka mukaye oteba ng'a bono riorio, nonye na omong'ina oyo one tiga akore emeremo eye. Obwo na obongwana mogokora abaibori, obwo na obongwana mogokora momura omwabo momura onde, mosubati omwabo monto, ebi na ebinto mogokora ebiya, ebi na ebinto mogokora ebiya. Naigure mpaka nonya na amaremo, omwana akare amerika aria, ogoakera esimi, ogotebi tata gose momura ominto, ndigerie oboremo, ndigerie oboremo nka iga abwo ngore, kwamanya korigia oboremo, oboremo kwamanya komotebi gwatokire obuya sana, gwatokire paraga ya, bore ase paraga ekebero igoro, chibeseire enga, ng'a bagoteba siringi milioni mbili na nusu, two point five, ng'aki bong'ana, mia kwa mia. Tata chibesa echi bateba nchire igoro, yaya omwana one. oborimo, oborimo obo bwakong'ire iga aha, oborimo bwakong'ire aa, ng'aki nkomotebia ng'aki nkomo nkomokwanera, gachia omotebie arosie mia mbi e- e- etu- tu million arusie chisa ano igoro. Mambia oria omanya goaka omanya gobatebia, mwana ntwe aria ase gwantomete, nachete nkagamba nere, iga anchete, naende nase eng'encho tokogenda nere ekanisa, nanchete agatokorera two point tiri.

Gaki motige emekono eywo, timbaatora amarieta, gaki motige kabisa. Eyio nere emebura era yane ye rituko eri iga ria rero, gaki motige pi pi pi pi pi, motige buna mwatigete orobereru rwa nyoko.